Please, stay safe. That's all that we can ask. Eish. Anyway, thank you very much for speaking to us this afternoon, Dr. Kutsi. In, in Dr. Kutsi, bana ba bulana bona ba suka ka SAMA, eh, the South African Medical Association, va kha va- va vulavula hi timhaka ta matitwele ya vona tanihi xiyengele xa xa varhangeri va madokodela loko swi ta ka timhaka leti ti fambelanaka na murhi lowu wa nsawutiso. eh hi ndlela leyo ni ku voneni ka aka television sweswiwani kha ku kombisiwa vanhu lava nge le ku kombiseni ku vilela eh kumbe va nge le ku eh, va nga yima laha a luthuli ne va kha va kombisa timhaka ta vanhu lava va fanele ku va va va suka kumbe hi leswiya swa nawu lowa anc swa step aside eh, eh swi tsariwe kahle ngopfu maphepha ya kona ya printiwe kahle ka maphepha ya kahle eh leswaku swi mihlovo yaleya ya vandla ra african national congress ni vona vito ra pravin godan ni vona vito ra cyril ramaphosa ni vona vito ra blade zimande mavito lama va nga ma veka layavo eh, eh va nge i vanhu lava va nge va fanele va yimela tlhelo ti vutisa ku eh va va, va hikokwalaho ka yini va va fane va ta va ta ndla leswi ku ve ku na eh, pe- pe- phepha leri nge ndlanani rhumelani mavito eh, ti- tiprovince ti ta va ti kha ti rhumela se lexi ndlaku ku va rhanga va fika va ndla leswi lava eh, ku nga va ku ri yini kambe i miehleketo ya leyi va lavaka ku fikelela yona kambe hi te ri namuntlha hi bula na vaxisati ntsena ka voice note u fanele u va ri waxisati loko hi rhumeri hi la ku twa n'we hi ku mi ri yini hi timhaka leti ta eh, ta ku xanisana ka vana eh, lomu eswikolweni mi angula mu ku yini mhaka yo yeleyo hi ta bula na mac loko nkarhi wu kha wu famba eh, hi ndlela yoleyo nawe un'wana u nga nghena ka 0152971855 hi nga rivali ku ka vana lava ku na loyi se a nga sala ku endleka yini hi vutomi bya yena hi ri yini hi fanele hi ndla njhani i vutihlamuleri bya mani ku vona ku na yehe eh, i fanele a ya mahlweni na vutomi ku ya emahlweni hi ndlela yeleyo kambe hi buleni endzhaku ka leswi
Hi hlekani ka Afrika wa ku lavula tanihi mutswari swa vava ku kurisa n'wana mara lexi nga kona i ku vana va hina a hi va dyondziseni ku loko un'wana a n'wi pfuka a nga ti tlheriseli problem yin'wana hileswiya swa ku loko n'wana loko u biwa ti tlherisela. u nga u nga pfumeli ku biwa hi wun'wana hi yo problem a hi dyondzeni vana va hina ku nyimpi a yi kahle hi tlhela hi lava ku tiva ku n'wana u dyondze njhani exikolweni u khomeki kahle na mina n'wana wa mina na n'wi vutisa ni tlhela ni n'wi byela ku a ku bananiwi loko u ba n'wana wun'wana a swi kahle a swi endliwi loko un'wana n'wana u karhata vutisa mudyondzisi exikolweni byela mudyondzisi xikolweni ku mina wa ni karhata loyi kumbe u byela mina mhana wena hi swona leswi fanekele hi swi endla a ka ha ri wo nkarhi luwa wo e tilweli u nga tikombi vutoya inkomu
mhaka ya nkoka leyi mi taka na yona xivutiso hi fike njhani la ka ku a hi hamba hi ku hi fanele hi tilwela ku vini um hlekani botpete Botpete vana va hina swin'wana swi vangiwa hi enga ma vona mina loko ni kula a ni a ni ri n'wana wa kahle mara ku fikelele la papa mina se loko va va va ti dlayini va ti sunga va ha ti sungela hala ka vakokwana loko ni ya xikolweni a swi ni tikela a hi hlekiwa va ku vana lava na vamhana vona va nga dlaya papa vona and a swi vava ma swi vona swi fike swa fikelela kwalaho un'wana a kumeka a nga ri kahle hi ku swa tika loko mi tshamile mi kha mi tlhekiwa mi nga ze mi tikuma mi swi endleni mi nga kuma ku n'wana luya u na enge yo karhi a nga ti endli i pfumali munhu wo n'wi pfuna na mina a swi ni tikela ni munhu loyi ni nga na kanu swinene mara sweswiwani na swi vona ku hi ku se ni kurini yi va yi kha yi hungutana mi nga kuma ku n'wana luwa u ve na u na enge wo karhi u tsandzeke ku a kuma munhu la n'wi pfuna swi tika ngopfu botpet loko mi fika xikarhi ka vana kuloni va mi khirha or va mi endla swin'wana va vulavula hi n'wina va tlhe va mi hleka va tele swa karhata ka vana va hina ka nkarhi wa sweswi a va swi koti ku tikhoma ku fana na hina va khale se hina a hi swi kota ku loko munhu a endla xo xo biha emahlweni ka wena a hambana na wena n'wana loyi a lavi munhu loyi a fanele a n'wi pfunini ku a tshika leswi a nga swi endla ehenhla ka n'wana wun'wana hi mavonelo ma mina botheta mi ri na manthi kwala mitirhelo khenseni manthi a hi tweneni ku mahungu ya wara ya n'weta emisekweni amukela bongi n'wa mun'wana a timaluleke hi ya hi ndlela leyi ae muhaxi a ah, hi ku vona ka mina a ni voni nga ri swi vangiwa hi ku ri vana n'wana u va kula mutini lowu ku kalaka ku nga ri na papa na mhani nkarhi wun'we swo vanga hi mahanyelo mahanyelo hi wona ma endlaka ku vana va hina va nga tikhomi kahle va swi teka ka hina vatswari swo leswi ndlekaku swo tala vana ku ri va va na madzolonga va swi teka ka hina loko yo hanya kahle emakaya emimitini ya hina a ni tshembi ni ku swi nga va koho leswo vana u kuma ku n'wana u be n'wana wun'wana ku ndleka yini n'wana u ndla leswi a swi vonaka ene n'wana a nga twi ku byeriwa n'wana leswi a vonaka swo hi leswi a swi ndlaka loko n'wana kaya a onhile Nxupulo wa koho ku va hi ku u ta n'wi ba. Swo boha na yehe loko ku va na van'wana lava a nga ta sukelana na vona kolomu a nga ta holova kona na vona, i ta va ba hi ku hi leswi a swi kumaka kaya laha beburiwaka kona. So u nga ri hina vatswari hi nga cinca ndlela yo kurisa vana va hina. N'wana loko a vuya xikolweni u n'wi vutisa u tshama na yehe hansi ku, Exikolweni a ku ri njhani? Ni twa ku vava ngopfu loko ni vone n'wana loyi o lwa na n'wana wun'wana xikolweni a tidlaya. Swi ni karhate ngopfu. Ku why swi ndleka hi ndlela leyo? Why a nga vulavulangi kaya ku ku na swa so na swa so? Swi nga ndleka ku ri khale a xaniseka. Loko a ri a ya xikolweni a vona ngi u ya ku xanisiweni ene a nga vuli. U chava yini n'wana ku vulavula? Hina vatswari a hi tidyondziseni ku vulavula na vana va hina. I think hi swo swi nga ta antswa. Mathicara mi nge swi koti futhi ku cheka ku ku ndleka yini yini. A va nge swi koti ku risa vana va hina. N'wana u suka kaya na nawu, n'wana un'wana a nga biwi. Loko ku ri ku nawe a wu n'wi bi, n'wana a nga lavi ku biwa, n'wana u byeriwa, a swi twa buti Phetty. Swona ni khensile muhaxi. Khenseni sesi wa mina, ha khensa swinene. Un'wana muyingiseri kona la layinini leyi. Nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene. Hi fikani muhaxi. Mi njhani? Hi ka vayingiseri.
Hi fikile, mi njhani? Ah, hi pfukile ma. Eh, hey, eh, buti Phetty, ni vona nga ku ka ha ta va na problem swinene mm. eh lexi ni xi vonaka i nga ku swi fanele ngopfu endzhaku hi le ka hina tanihi vatswari ku hetelela hi tsandzeka ku tiva vana va hina ku i nxaka ya njhani loko va nga ri kona a kaya mahanyelo ma le kaya na mahanyelo lama va ma hanyaka loko ma nga ri va nga ri kaya a ma fani challenge yin'wana leyi nga kona yi nga problem i ku famba na ti-cellphone exikolweni hi ku twisisa ka mina loko ku ri ku a nga ri na timhaka ta ti-cellphone leti nga kumeka ti ri ka xikolo lexiya a ni tshembi ku swiyimo leswi a swi ta va swi fikile ene sweswi loko ku ri ku hi ta va sweswi ku nga langisiwa timhaka ta rifu ra n'wana luya impela hi le ku rileni na vona va ndyangu mara na yaloyi a nga khomiwa sweswi i khomeriwe ku ba ene swi nga endleka loko ko a huma exitokisini ku nga endliwi counseling mi tlha mi twa va ku na yena i lovile Hambi luyani i tsandzeke ku amukela ku va a xanisiwa emahlweni ka vadyondzi lava n'wana swi n'wi twisaka vava mm. na loyi loko a huma exitokisini ku ya va lexi ya swo loko a ri ku fambeni loko o vona vanhu va hleka ivi a tibyela ku hlekiwa yena kumbe loko a ri exikolweni vana van'wana va sungula ku bula yena va sungula sweswo swa ku no wena hi wena i nga dlaya munhu and a nge he pfuki a ve kahle exikolweni lembe hinkwaro vana vo tata a hi tiveni vana va hina loko vadyondzisi va hi vitana eswikolweni ku a hi teni hi ta kota ku hi va na tinhlengeletano va lava hi kombisa swo karhi leswi va swi vonaka hi vana va hina a hi yeni hi ri vatswari loko n'wana a za a va na matimba hi ndlela leya leswi ni nga swi vonisa xiswona aka video leya mm. ene loko ni yi languse kahle swi tikomba kahle ku n'wana loyi a nga ba a ku nga holovi ngopfu na yena mara yena i lo hetelela a tikomba ku yena i na matimba a mbeyetela n'wana wun'wana swi va swi ri aka hina vatswari ebuprete loko ri ku hi ta va tsan'wa vana hi swo sweswiya hi timhaka ta ku yini na a hi swi koti ku va hi kota ku tiva mahanyelo ya vona loko va nga ri kaya loko munhu a ri mutswari ivi ni ri kaya va vuya va ta mangala milandzu va ku n'wana wa mina i hanya so na so loko no wa mutswari ni nga bohi nceka ni suka ni ya lwisa vanhu lava mangalaka swantswa munhu a teka vutihlamuleri hi ndlela ya ku va a va mutswari lowunene ivi mi landzelerisa ku i mpela n'wana wa mina a nga va a swi endlini leswi na that is why mi kuma ku loko va ri handle va hanya vutomi byin'wana mara loko va ri kaya hi va vona va ri vana va mena se xiyimo lexi ta tika big mina a ni ta ku hi rila na vandyangu mara na n'wana ya luya a nga khomeriwa ku ba a tekeriwa enhlokweni na yena loko a huma ku ndliwa counseling i ntiyiso i mihleketeleriwa ka nandzu wo ba a ni angulo dlaya eh, i lo eh. ba i n'wana lowu ene xivutiso ku ene eh, mhaka sweswi yi tlhelaka yi fika yi tika hi laha ka ku um loko se xiyimo xi ti tani eh, vutomi bya yena na yena byi cince ku cinca byi nge he vuyeli ka leswi a byi ri xiswona ku nga se humelela mhaka leyi i ntiyiso butet i dinga support loko mo langusa vanhu lava hinkwavo ka vona i vana ene na loko a ba ni hleketa ku yena a bela ku la ta tsakisa ku ti tsakisa kumbexana ku tsakisa vanghana a nga swi tivi ku nga va na switandzhaku swa muxaka lowu ku nga hetelela ku va na munhu loyi a luzaka vutomi hi mhaka ku va yena a n'wi tlhandleke xana that is why loko ku lava ku tshamiwa hansi na yena ivi ke ku ndliwa counseling na yena a ri ku tengeni a karhi a ya exikolweni mara ku swi nga tshuki swi swi n'wi cinca mihleketo ku a nga hetelela a nga ha vi n'wana loyi hi n'wi tivaka a ri n'wana namuntlha wa boheka ku a va a cinca ku la a nga ta va karhi a famba kona vanhu va ta va va karhi va n'wi byela ku wena i dleye munhu ku ri ku ku milandzu ya ha ri a ku tengiweni mo nyizela van'wana doctor ta kota ku twa vona
Eh, no no na khensa swinene rikhotso mani ayo eish a ni twangi mi vula vito ra n'wina Eh, kambe hambiswiritano na khensa swinene inkomu inkomu hlayisekani Eh, sweswo mingisero munghana lona ni fm a hi ku twi na wehe le ka 015 297 1855 twana loyi phete
mativa loko ni vona video ya n'wana luya wa le mbilwi mativa mbilu ya mina ya vava ni hala ka mihloti tanihi ku va ni ri mutswari hi leswiwa swa ku ni tivutisa ku ri vana va hina loko va ri xikolweni va safe na vana va hina loko va ri titlilasini vana van'wanyana va va treat-a njhani na ebodpad leswiya kahle kahle ni swa ni vavisa swa ni vavisa ni lavi ku vula mavunwa loko a swi kotakala hina vatswari or vahlayisi va vana hi ya swikolweni hi vutisa vana va hina ku ri vana mi right loko mi ri xikolweni a ku na la a mi vavisaku na mativa hi botpad ku vula tiyiso ni hayi swa ni vavisa xem swa ni vavisa
na na na mitwa na mitwa ku eh, himpela swa swa mi vavisa 0152971855 hi pfunana hi hi- a hi pfunaneni hi vona ku yisa ku yini amahlweni loko xiyimo xi te tani mingiseri wa mina twana loyi good cat mm, nhlekani lowunene um timhaka letiya ta vana lavaya leswi nga humelela swa tika swa vava tanihi mutswari tanihi mhani loyi na mina ni nga na vana masiku hinkwawo nkarhi hinkwawo loko ni vona vhidiyo liya ni huma ni hloti na rila ni le ndzeni ka mbilu ya mehe mihloti yi huma ni le ndzeni ka mbilu so a ni swi tivi mara a ni ta ku vatswari va mhani a hi dyondziseni vana va hi ku hanya na vana na vana van'wana va swi tiva swa ku munhu i munhu wu munhu wun'wana na vana va hi ku titsongahata lokukulu ha kombela leswaku loko hi va dyondzisa tanihi vana vatswari lava Hi nga na matimba, hi nga nyikiwa e matimba ehenhla ka vo, a va hi yingise, va hi twa, leswaku va ta kota ku hanya na vanhu van'wana. U kuma, hambi ku ri ku hleka e vulema bya n'wana wun'wana, kahle-kahle a swi fanelanga, hi ku n'wana yoloyo i hetelela a chava na ku tlanga na vanhu van'wana exitarateni, na ku ya exikolweni, hi mhaka ku vana van'wana exikolweni va n'wi vula, va n'wi byela hi, hi vulema bya yehe, na leswi a nga na swo a nga ta ka a nga swi cinci emirini wa yehe. Ingaku Xikwembu xa hina xi nga hi twela vusiwana vana va hina loko hi dyondzisana na vona tanihi vatswari. Va hi twa, va hi twisisa, va ya va ya hanya hala handle leswi hi va dyondzisaka swona laha makaya. Inkomu Big Pet, mi va na siku ra kahle. Na khensa swinene sesi wa mina. Hi ta amukela mutivi wa timhaka ta swa miehleketo, eh, clinical psychologist, eh, sesi Khanyisa Mavundla halaya ka khume timinete ku nga si ba awara ya yan'we. hi lava ku twa kahlekahle ku endleka yini emihleketweni ya hina eh, tanihi vatswari ku endleka yini emihleketweni ya vana tanihi vana na koho hi fanele hi hundza njhani ka xiyimo xoxo lexo kambe hi nga si ya koho ha ta ka riqingho ra wena ka 015 297 1855 kumbe tirhisa matlhelo la dprsabc co za un'wana muyingiseri hi loyi hleka inkomo mali miphethe mpfukini hi pfukile minjhani epfutini i mhani holeni la mari mhani mpheke e vana va fanekele va sunguriwa kaya va tikombisa vimunhu ene va tikombisa ku hi tshama hansi hi vulavurisana na vo hi va komba ndlele hi ku loko hi nga va kombi ndlela hi vatswari hi ta jimbiritela mathicara mathicara va ta swi kota ku na ku muvha va nga muvhi va tsandzira hina kaya hi ku mathicara a va hi va swi vona va vona yini

hi ri vana a va hi vatswari lavaya va nga xikolweni a va hi va swi vona mathicara va endli nchumu a va endli nchumu mathicara va tirha hina va karhi va hi tsandza la makaya swi la ku hi kayakaya na vana va hina hi va vona ku ina i hanya vutomi bya njhani loko a ti ta kambe van'wani kambe van'wani mhaneweleni va ri vana lava va swi kota ku hanya vutomi byimbirhi hala kaya a va n'wana lowa landzelelaka milawu loko a za ku mpya swi cinca
eh mara loko se i n'wi vona ku i ncincini mi nga n'wi tshiki loko wo un'we o tata ku luma ndleve a ku mi nga n'wi voni ku ta loko a ri hala i endla leswi va koho vana va va swi hlamuselaka loko mi n'wi vona a endla leswiwa hala handle hala i hanyisa leswi na leswi na leswi vhetani mi n'wi vitana mi kutani la mi n'wi tshamisisa vatswari vambirhi na loko wu va mutswari wun'we n'wi tshamisisi loko ku ri ku a ku na vatswari vambirhi mi tshama hansi mi vulavurisana na vona mi tlhela futi loko ku ri ku i holova na n'wana wa bo kumbe n'wana wa wa ndhawu yin'wanyana a mi ku tivi ku na ku zama swinene hi matimba swinene mi tlhela mi n'wi yela na le xikolweni problem ya hina a hi yi xikolweni hi ya twa ku vana va hina va hanyisa ku yini loko va ri xikolweni ho tshama hi ku ta hi ku mathicara va ta swi vona va ta hi va nga yimeli ku burisana mathicara a hi ringeteni hi matimba ku hi ya xikolweni hi ya twisisa ku ku famba yini or ka ka n'wana lowa mina makisi tshama le mubede na mi tweli mano leyi na khensa swinene loko mi teke nkarhi mi hi bela riqingho hi le ka 015 297 1855 ni ta ri teka riqingho rero endzhaku ka u ta famba hi ku titshemba loko u ku fafa hi xibiri xa ds kuma vunyanyuri bya kahle eka dstv access ti 115 rand ntsena hi n'hweti kutani ene u hetelela a tikuma a swi humesela ka vanhu van'wanyana last month ku va ku what we call a vicious cycle so hi tikuma hi kula ka society leyi everyone a nga kwata
ka xiyimo lexiwani eh, se sikhanyisa hi va pfuna njhani vanhu lava laha ku na ndyangu lowu nga lahlekeriwa hi n'wana ku ri switandzhaku swa ku va va vana va huwe kumbe va xanisane swi za swi fikala ka xiyimo lexiwani va pfuneka njhani ka xiyimo xo xolexo hala ka loyi a twisa ku vava yena va pfuneka njhani ka xiyimo lexi hi ku na voho ka ha ri na vutomi lebyi va faneleke va byi hanya ku ya mahlweni mm, mm. loko ni swi teka ka lava ku nga va nga lahlekeriwa ka nkarhi wa sweswi leswi um hi vona lava se manjhe va nga na trauma mara trauma leyi a yi luteketana hi ku yi humelela hikuva va lahlekeriwile swa ku fana na leswi n'wana loyi mi kuma ku a ku ri a a ri through ka stage leswi hi swi vitaka ku ri i depression and anxiety already a ri na trauma leyi a hanyaka ka yona and some of the symptoms mi kuma ku vatswari va nga va va swi vonile before so sweswo leswi lexi kulukumba i ku ri na hi ku ringanyeta kolo ku nga kona mm, ti-cellphone tona ti na ti-pros and cons ma ti vona ku ri sweswo leswi loko a ku ngo va mhaka tona a hi ta ka hi nga swi tivangi ku ri n'wana lowa le ku xanisekeni ene loko hi tlha hi langutisa ti na ku hi endla hi va embarrassed because ma vona sweswo leswi ku humesiwe e video ya n'wana loya misava hinkwayo le ku yi voneni so swikolo swi nida na swona ku va na ti policies ta vona ku ri vana va tirhisa e ti-cellphone njhani eh, ngopfungopfu loko va ri e-, ejarateni ra xikolo hi ku ku swi tikomba ku ri vana loko va ri xikolweni a va supervisiwi ti-cellphone leti vo va na tona va ti tirhisa nkarhi wun'wana na wun'wana so swikolo naswona swi nida ku teka vutihlamuleri ka ku vana lava va tirhisa njhani tifoni ta vona ku xiyimo xi te tani ha n'wi khensa ha vilela ku ku endleka yini hi ku se sikhanyisa tiko o eh qingo leri se ri poyirile se sikhanyisa eh hallo ene xivutiso lexiya a ni xi lavili mani n'wina ku eh se sikhanyisa eh vatimogi se sikhanyisa riqingho leriya ri vuye ri ri tsema xivi- xivutiso lexiya a ni xi lavili xi nga ha xi nga ha fikangi kambe hambiswiritani hi ku angarhela muyingiseri wa mina kumbexana n'we mi nga hi pfuna ku twisisa mhaka le ka antswa ku eh hi ku vona ka n'we mi vona onge loko se xiyimo xi tetani swi vula yini eh hi ndlela yeleyo kambe ha khensa swinene loko ma ha yi lombe ndleve a hi kumeni mahungu emisava ya awara yan'we na vonge n'wamwanati maluleke ni tlhela ni mi byela futhi leswi ni nga mi byela tona vayingiseri a va khomekangi kahle muhaxi hi mhangu leyi ka yi nga tolovelekangi yi nga humelela le tindhawini ta le chiredzeni etlheleni ra masipala xifundzatsongo xa vembe lexi xi endlaka loko ku humelele mafu ya muxaka lowu muhaxi i ku va hi tiyisisa leswaku hi rhumela masexalo waka ya hina ku ya nyika mpfuxelelo swa miehleketo eka um vandyangu wa mutwisiwa ku vava ni vanhu van'wana lava khumbekaka hi nga rivali ni munhu loyi a va ku a ri muehleketeleriwa hi nkarhi walowo ngopfungopfu loko a ri n'wana lontsongo mahachi ku ku ya hi nawu hi fanele hi create environment ya kahle ya ku va eh, muehleketeleriwa wa n'wana a va a ri ka xiyimo xa kahle leswaku a kota ku langutana na milandzu ya yena leyi ku hehliwaka leswaku yi endlile hi ndlela yeleyo lero loko hi ya le hi yisa ma-social worker ku ya va nyika mpfuxelano swa miehleketo laha loko hi langute ka mhangu leyi se hi nga endla tano kusuka hi ra vumbirhi va yi le ka ndyangu va yi le na le ka muti wa le ka mavunga kwale tindhawini letiya tanihi ndlela ya ku va hi nyika nseketelo lowu nga fanela loko va weriwe hi papa ra ntima hi ndlela leyi ma ni kombisa ku